Чрезвычай лару-тӑру министерствин республикӑри тӗп управленийӗ шкулсемпе тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлет. Вӑтам классенче вӗренекенсене ҫулсеренех ҫамрӑк пушар хуралҫисен ушкӑнне йышӑнасси йӑлара. Ҫакӑн пек дружина кашни районтах пур. Хальхинче Станислав Антонов ертсе пыракан ушкӑн Ҫӗрпӳ районӗнчи Апакасси шкулӗнче пулчӗ. Ҫирӗм икӗ ачана дружинӑна йышӑнчӗ.
Чрезвычай лару-тӑру министерствин ӗҫченӗсем ачасенче пысӑк вӑй хураҫҫӗ. Ӳсӗмне кура мар вӗсем чӑн-чӑн пулӑшакансем иккен. Апакасси шкулӗнче вут-ҫулӑмпа кӗрешме хатӗррисем иккӗмӗш ҫул дружинӑра тӑраҫҫӗ. Район пуҫлӑхӗ пӗлтернӗ тӑрӑх, юлашки вӑхӑтра ял таврашӗнче пӗр пушар та тухман. Кунта ӗнтӗ ачасен тӳпи те пурах. Сыхӑ тӑнисӗр пуҫне вӗсем ватти-вӗттине вутпа кӗрешме вӗрентеҫҫӗ. Чи яваплисен ретне кӗме хальхинче ҫирӗм иккӗн кӑмӑл турӗ, пӗлтӗр вӗсем вӑтӑрӑн пулнӑ. Хамӑр шкулта гражданла оборона йӗркисене тытса пырас тесе, вӗрентӳсем ирттерес тесе мӗншӗн тесессӗн шкулти йывӑр лару-тӑрура мӗнле вӗсен шкултан тухмалла тата ытти те ҫаксене ачасене хушас, ачасене ертсе пыма вӗрентсе пырас тесе ҫакӑн пек йӗркелерӗмӗр. Пире республика шайӗнче питӗ пулӑшса пыраҫҫӗ. Вӗсем вӗт ӗҫ тӑваҫҫӗ. Чӑн-чӑн вӗсем хӑйсен килӗсенче те, шкулта та, кирек ӑҫта пулсан та вӗсем витсе ҫӳремеҫҫӗ. А ҫап-ҫавӑлта та пур ҫӗре те ҫитет. Вӑл пур ҫӗре те курать. Ҫавна вӗсем пирӗн, пире пулӑшакансем. Вӗсем кашни ача хоть пӗрти пушара та тухасран ҫӑлса хӑварнӑ пулсан вӑл чӑн-чӑн пысӑк пысӑк ӗҫшӗн те, а тата вӗсем спортпа пӳнни ӑмӑртусем ирттерҫҫӗ, вӗсем ҫавӑнта та тапалнаҫҫӗ.
Ачасем лайӑх вӗренме, пур ӗҫре те малта пыма, йывӑрлӑха лекнисене пулӑшма ялан хатӗр пулма сӑмах пачӗҫ. Аслисем вӗсен кӑкӑрӗ ҫине дружина членӗн паллине ҫакса ячӗҫ, ӗнентерӳ хучӗ пачӗҫ. Ушкӑна кӗрекенсем хӑйсен яваплӑхне пысӑк ҫынла туяҫҫӗ. Темиҫе ҫул малтан вӗренес-пӗт, вӗсем паттӑр пулас пӗт, чуна ҫирӗплетес пӗт. Пушара кӗме пурин те пулмасть, паттӑр чӗреллӗ ҫынсен ҫеҫ пулать. Айӑкран килнӗ ҫынсене тен курӑнсах каймасть пулӗ? Вӗсем каҫни алӑк патӗнче дежурствӑра тӑраҫҫӗ. Каҫни картлашка ҫинче хӑпарнӑ-чуханнӑ чухне вӗсем ҫавӑн пек ответлӑха туйса тӑраҫҫӗ. Вӗсем ӑна хатӗрленнӗ, вӗсем лайӑх пулса, ҫавӑн пекех хӑйсем те ҫынсем асӑрхамалла, хӑйсен чунӗсем ҫинче тивӗҫлӗ лайӑх ӗҫ тесе шухӑшлаҫҫӗ. Пирӗн те ҫавна асӑрхамалла. Ачасене пирӗн айккала тӑратса хӑвармалла мар, вӗсене пирӗн йывӑр ача-и, ҫӑмӑл ача-и вӑл Генерал аллинчен ӗнентерӳ хучӗ илесси кӗҫӗннисемшӗн пысӑк чыс, хавхалану. Ҫулсерен пӗрер ача чи-чи хастарри лауреат ятне тивӗҫет. Парнесем Георгий Фадеев отставкӑри подполковникран. Ачасене пӑртак интереслӗ интерес тесе, ҫавӑн пӑртак малла пӑхтӑр тесе Ҫавӑн пек ӑмӑрту ирттерме те хӑйсен хушшинче тапаланччӑр тесе малалла ҫампа тунӑ-ха. Ҫав енӗпе ан диплом илсе, унтан флеер теҫҫӗ, унтан флешка и хамӑн ҫырнӑ хавхалану кӗнеке. Халӗ ветерансен канашне ертсе пыракан Георгий Фадеев вун ултӑ ҫул ӗнтӗ тӗп управлени ҫумӗнчи клуб пуҫлӑхӗ. Вӑл пуҫарса янӑ ҫулӑм ушкӑн ачасене те хӑйӗн пултарулӑхӗпе савӑнтарчӗ. Вут-кӑварпа кӗрешекенсем Чӗрери ҫулӑма упрама пӗлеҫҫӗ Чӑваш Енларӑм валли Марина Карягина, Сергей Мышев.